Hello, hello, nan dam dih hna maw? Kan aw nan van thei ma? Ka aw nan van thei ahcun uh, zaangfah tein kan thei ti hna kan comment an van ṭial ulaw uh, tutan bia kan van chim dingmi hi thawngpang bulten tete Kawl ralhrang nih tuchin ram ah zeitindah an van kai i ralkap thazaang zeizat dah a chuahter, ralkap thazaang zeidah a van chap cang timi kha ka han van chim lai i cu hnu ah pumpak i kan hmuhning le atu Chinram dohthleng tuahtu hna i kan buainak tete pawl zong kha ruahṭinak van nei hna kan laat thlah lonak zong sau i ti bantuk in mipi he a na ton i ruahnak te man cheuh zong ṭha i kan chim kan relmi nih hin aa tampi hma lak ti ka hmu i a zei hlan ah ka hin The Chinnet nih The Chinnet nih sian i vei kong a ṭialmi kha ka van rel lai i screen share zong ka van tuah lai i Maka a chimmi kha fact check kan van tuah lai. CNA pathum an zaam timi kha CNA pathum an zaam si loin pahnih kha uh, surbung ummi kha an kal uh, chuak. Macun chuahnak zong cu CNA ṭhat lo le mah le mah buainak ruang kha an chuah si lo khan uh, Amah ngandamnak le amah nih an celh ti lo caah khan ṭha tein kan zaam kan chuak la an timi si i Makhakha an chuah pah ah khan Falam mipi sinah khan CNDF mipi sinah khan an va phan i bia an va hal hna i amah nih khan si lo ning pi khan an va porhlei tuk i Makhakha phundang deuh then mah chin le zong in tial in kanmah chin le council Chin miphun ralkap a dirpi hnu tu hna zong kan khuaruh ki phundang lau ngai kan um sihmanhsehlaw makha kan lau ding si lo ralkap ti mi cu a celh lomi cu an chuah ding kha sikan tang am kho ve lomi policy le zulhphung tete ummi a zul kho ve lomi cu an chuah ding si ko. Asinain tein CNA pakhat le pakhat ka rem lo ruangah an chuak i anmah le mah buainak ah timi kha cu a dik lomi si titu kha ka hen ban a theihter hna ka duh. Eidin mi tampi cu CNA kha ralkap kan luh tikah hin a nuam tuk dingah khin didi zohnak pit bantuk hi kan ruah i miphun dawtnak taktak hi a lut lomi cah cun a caan ahcun ei a har caan ummi tidin lo caan tidin a har caan khi thutdir a har caan khu mah duh ding tlonlen khawh si ti lo caah policy tang le zulhphung tang ah a thu dir kho bi lo nan celh lo can zam ding kha sako sana belte miphun pakhat pakhat le uh, rem lo tuk deuh ruang i uh, catial ti hna uh, ti pawl zong khap na ral rin hna cun ram leng um mi he uh, online hin a buai deuh mi kan si din hai uh, ram chung lei jam buai lo siman se lo zei ca ti se cun ṭha tein thawngpang a dik ma dik lo ti hohmanh kawl khawh si lo. Online kan hmuhmi hi a satak ma satak lo ti hi upa hruaitu zong chawnh loin an hngal deuhmi thil le thei deuhmi zong chawnh loin ca van ṭialmi hmuh bak hin wow ti lau colh i khi bantuk khi a zum colh kan tam tuk te mi zong a ralrin hau. Tuchan ahcun ca pakhat thawngpang theimi ka catial thiam nin cu a kem kip khin an tial an tial an tial i khi an mer an kuih an kuih i mi lungthin khi rok cikcek ke an tim to ni maka ka zong nom ruang ngai ham pi kha ka ham chin bu du atu he kan van tam pa e som thum le kin ko e van chin na ning la thongpang atu kha nizan koram le chun nizan Mah kha khan vei ah SAC mi aung hlain le a ralkap mi aung hlain nih khan vei ah tidima vanlawng paruk in helicopter paruk in ralkap an chap i a zapi tein a sala timi ruahmi hi minung zahnih zathum in zanga karlak kha si le cucaah cun atu zong tidim pengah tidim tiang ka phongrang a ka le le nar kai mi zong kha ṭheng in hung kai ti tiang kha hopo nin nan theih cio kan theih cio mi si ko caah khan maka kha atu ah hin zeitluk thla a mipi do thlengtu hna Chinram hi a kemkipen pan nam si a mindat lei zong bom a thlak peng hna cun a Kanpalet zong bawm a thlak, cun nai Hakha, Hakha peng zong a bawm thlak i atu hrawng zong Ṭio Kap hrawng hrang zong hi biatak tein vanlawng in vuai ṭhual timi khan thil chanhnak khan biatak tein ngiat thlinak a tuah. A ruang cu mi hi a tuahmi cu Chinram ah hin kanmah nih mipi doh thlengtu hna nih kan bin date khawt tikah hin aa thimnak hi ka tuah kho la maw tuah kho lo ti hin tuah khawhnak ding hi a lam tampi kawl mipi nih hin an thinlung zor hna sih la ram chung mi an thinlung zor hna sih la bom ka thlak hnawh na lai rakap thazang ka chap ka chap lai e mipi hi ka van hip khawh na lai e cucaah cun mipi hi an lungdong lai e keimah lei ah thazang keimah lei tangthan lai ti hi amah nih ai ruah mi cu salai cucaah cun mipi nih hin tu ten ah hin Chin dohthlennak a tuahtu hna nih pengtlang in kan dir zong si ah ralkap phu a ṭhawngmi pakhat ah CNA a um ciami CNF CNA ahhin a fun dih hna usih law thazaang chuah hna usih kan pengtlang in atu ralhrang zanga zaruk niang an nam si ahcun aho cio paoh nih kan kham khawh ding si lo. ramleng le zong thobur hi kan der chin lengmang nikhat hnu nikhat in thobur ha zor chin lengmang caah hin hocio po nih mi hi kan thazaang le kan chawva he kan phun kho hau tahchunnak ah atu mi online le ralkap he kan do mi si ko caah hin tahchunnak in man chim ning lawng fapa pakhat hi fapa fanu si dong lin chungkhar ah nu le pa nih fapa pakhat maw fa pakhat kan ngei hna mi kan nei hna i a pa nih a dang a cawnpiak i kan fa kha ṭha ve ṭha ve ko seh ti kan duh ko nain a nu nih a dang in cawnpiak i a pa nih a dang na cawnpiak ve si cun kan fa an fa pa kha an fanu ma kha i rawk ding si le ka chim duhmi cu macu tahchunhnak cu zeidah ka chim duh ti si cun atu ah hin hriamtlai vialte nih kan dohmi hi mi ohlan hi mi ralhrang uknak he dong seh ti kan duh dim si cucaah mi dong seh kan timi hi ahhin Kemkip in supporting he kan tam tuk tikah CDF a dir khatlei ah CNA CNA dir mi hi pahnih kan dir tikah pengtlang hrimtlai miphun huap in hriam a tlai mi mi hi an dir tikah kan pengtlang cio ṭhawng seti kan duh i kan pe khatlei kan pek CNA lei ah miphun huap in Chin ralkap thazaang kan pe ti lo. Si tikah mi ohlan kan teinak ah thazaang der. Tahchunhnak ka chim duhmi cu mi kha nu le pa nih mi vialte he hmunkhat ah fu ni sih law kan ralkap hna a ṭhawnnak ding tu ah hin thazaang kan chuah ahcun cucucu a lam a ṭha dingmi si. Pengtlang hrimtlai tlai cio miphun huap in hriam a tlai lomi CNF CNA nei hlah u sih law cu bal tu cu pengtlang cio kan dir i pengtlang cio kha kan phut tom than in ralkap kha kan dir ding sang ha sihmanhsehlaw CNA CNFCNA um cangmi ah hin thazang chuah deuh in mipi zong nih kal hau kan pengtlang lawng hriamtlai ah biatak tein thazang kan chuah man ti nain raldoh taktak a chuah tikah nanni lei in van na tho an ti tikah minung pahra na tho van na tho u tiah khat lei in an ti tik hna na tho kho taktak lai maw maka kha ruah hau namma cio kanmah cio zong khi bantuk caan a phak tikah khin kha si ahcun an dir cio tha ko kan ti ka men ko lai a dir cio tha sihmanhsehlaw thopur ah nan pengtlang tho pin ah CNF CNA ah pengtlang tho bantuk in CNA tho tin hau si law kan chawva zong kha ah zei kan ti lang kan tho kho ti hna lo cu le cu caah cun mipi kan lungfim hau ram liang lei thazaang petu hna zong kan lungfim hau i ram liang lei thazaang petu zong kan lungfim hau biatak tein hi kan ral kan tei khawhnak dingah mino tampi nih an thisen an thlet cang cucaah cun kan thazaang kan ṭhawn khawhnak dingah cun ralkap pakhat ah kan chawva kan fun i kan ruahnak kan fun i thazaang peknak lei zong kan fun hau ti kha van chim hmasa ka duh Hika hin Tidim ahhin Tidim ah vanlawng paruk in helicopter paruk in myohlan nih ralkap kha nizaan ah khan van ṭhumh cang hna. An zapi ahhin zarthum in zanga karlak an si lai ti hi ruahdamh si. Ke le tanglei in tam ial zong ṭheng hi an hung kai ti kha kan theih. Siahcun Naiten ah bia a leng pah lenmi hika hin khattelei ah CNO, CNDF thazaang petu hna nih an chim tawnmi ram lenglei ah CNF, CNA cu Kawl ralhrang, sac ralhrang zong a doh duh lo i lam zong an sialpiak hna ti bantuk hna kan chim tikah si ahcun khah Zeitin mi hi ahhin nan kham te lai maw? Nanmah le in van pel hmasa le nan kham te lai maw timi kha biahalnak um. Sihmanhsehlaw mualpi i doh bantuk i a kham pungsan in kan um ṭhan i khattelei ah atu hi uh, CDF khualngo le CNA ṭemha phu nam ding in nan i timh ṭhan si ahcun mi hi nan tuahsernak cu a pelh ngaingaimi si lai. Phundang kan chim si ahcun khampat ah an i dawi hna i CDF khualngo le CNA ṭamha phu nan kah hna i an i kianh hna. Sihmanhsehlaw a zarhkhat hnu nithum nili hnu ah an van na nam ṭhan hna i nanmah cu Kawlrawn ah nan zaam. Khampat hrawnghrang ah Lairawn hrawnghrang nan zaam i Caan saupi khika khin hmun nan khuar. Training zong nan la ṭhan i minung nan u khomi training nan kai. Sihmanhsehlaw khampat lei kha a ralhrang nih thazaang an van chap, van chap, van chap, van chap i a van nam le namni cu kham duh lo atu Chinram chungah Falam lei ah nan lut ṭhan. Makhakha ah zeidah CTC ahcun CNDF CND hi uh, C, CNO CNDF hi uh, Dohthlennak tuah vemi tiah hopaoh nih kan ruah hna. Sihmanhsehlaw a donghnak nan kalmi taktak hi zeidah a si? Mah le mah thisen chuahnak dingah, mah le mah i funtom khawh lo nak dingah thazaang a chuah deuhmi ah nan na chuah cang ti kha kaa han chimh khawh a si. CNFCNA nih Kawl ralhrang kham lio zongah nannih caan ṭha lak in Kualngo a kap Kualngo CDF le CDF Kualngo le Sian i ṭep hmaha phawzung a kaptu nan si. Mutcu hmanh ahcun nan supporter pawl nih ramleng pawl nih bia an chimmi cu zeidah a si ti si ahcun CNA CNF CNA cu Kawl ralhrang hi a ṭang timi an si tiah anmah nih an auh an ti. Mualpi kan kham lio cuahmah lio ah khan doh u. Cutin bia an chim khawh le a supporter pawl zong nih nan nan zulh khawh rih cu tuak hmanh u. A caan ahcun tuak awkmi cu CNO/CNDF thazaang a petu hna hi khuaruat kho nan um bak lo maw ti khi chim a fawi te. Zeiruang ti cun mah tluk CN i nunnak le thisen zong a liam i kum sawmthum tiang an dir, kum sawmthum le kum ruk tiang an dir cang fawn. Mi hi tena training zong tampi nangmah CNO/CNDF zong an pekmi hna an si. Mi hi a nan supporter pawl le anmah pumpak rem lo le nan hruaitu hruaitu ṭhing pawl nih merem lo ruangah Kawl ralhrang hi an ṭang timi an chimmi hi nan zumri cu nan tluk tan khawh lomi a poi tuk. Le ka thin lumi cu tu ten ah hin ralhrang tampi an hong kai ti dim zong ah vanlong paruk in helicopter paruk in a chap thazaang chap le hika hin nam ding cun Zeitik atu natlai cu kanmah le kan dam la ti cu a fiang. Cucaah cun kha ahodah a kham la, nanmah teh? Kawl ralhrang i an ṭangṭi tiah CNF-CNA cu na kan puh le nanmah teh a kham hmasa ah hmai nan suang ah maw suang lo? Ka van chim rih la, tidim laknak nan timi tiang na lim dawk aw. Kan ralbawi pawl nih chim ko ahcun biuha na suai piak rih hna cu. sakhan laknak ding ah khin kannih CNF CNA lei nih hin ralkap nih dohthengnak tuahtu an si ve in ti i bawi pawl he a lu deuh pawl in an chawn nan a chawn i ṭha tein kha ka sakhan laknak ding ah biuha zangfah tein kan sui piak an ti le biuha tiang hman tuk an sui piak hna kha an phil ma phil lo dek Makhna kha nan supporter ramleng ummi pawl nih chim ṭhawng tukmi pawl nichir i chimmi pawl kha nan chim na ma chim lo dek makha zong kha chim hna u la ṭha sakhan laknak tiang in sakhan laknak tiang in hniuha menh kan i suaipiak hna i mihi tiang hmanh nih kanmah nih kanmah lei nih zeitin hmanh in vei ah u le nau i thangchiatnak kong pakhat mei kan bal in ka chuah bal lo sihmanhsehlaw nannih nih cun CNF CNA cu ha ka ta nan ti nai i ngun hlei Reverend ngun hlei thang biachim na ha zoh chia tak cu pastor Reverend pi biachim dong lo lu cu CNF CNA hi ha ka ta zong si lo CNF CNA hi thantlang ta zong si lo CNFCNA ah ralbawi hi mi zeidah atu CUC hi mi zei nih an ṭuan ti hmanh nan vei nih nan supporter pawl nih an thei lo cu atu a CUC a ṭuan mi te hna khi kanmah thi kum sawm thum le kum ruk kum sawm thum kum sawm li kum sawm thum le kum ruk karlawng tei tuk an si cu atu i nanmah chan in nan supporter pawl i ram leng i khi bawi pawl nanmah chan lio bawi pawl hna cu tikhin Victoria camp ah an nau te tlangtla tu si ko a kan an um cang cu mi khi dok o amah nih kin nawl an ngeih peng rua le an kalpi peng rua tin nan ruah cu mino te te thang lei le tlang i thanglun te hna kan nan thei ton hal su mu mino te te kum som thum le kum ruk in kum som likar Mikini to ra boy si si u si chong han tun ko chu mikinat thei lo mi ke do kon man ni chen a solomon e that ni e ke bla bla nan ti chu kha kam bia kan ban piel de sal ma kha che ka ban bi than te la chu ta chun atu a hin Atu ralhrang mahzat i mi ohlai nih Chinram ah van chap ṭhan i nam ṭhan an van kan timhmi ah hin kha CNDF, CNO, CNDF thazaang petu hna le CNO, CNDF zong zeitin nan ruah la? Hmunkhat te ah ralhrang kan dohṭi i kan namṭi si ahcun hriamnam hman hna loin nanmah le kanmah kar ah Sian-e le namah si an diam zong hmunhma ṭha tein ei phi kho nan si. Unau, unau le unau kan si hna cu kan thul ei ṭhep viar cu. Cu si lo i mi ah kan kham kham a si te lai i dohnak a chuak te lai. Micu caan ṭha lak in aa hriam he pali panga te a thawh i tlangrian thawh bantuk vai thawh i

Apuinak kan chim chih ahcun ah nan min hmanh hi hriamtlai nan sinak nan tlaunak caan hmanh hi a phenhmi si la ti kha ka han chim ka duh. Cucu zeidah ka thim duh ti si ahcun nanmah zong cu hlan ah Falam Falam khua chung ah ṭha tein nan um ko. Makha aka ten lio ah khan khoi nan upa pawl Falam khua chung an um ko cu Falam Falam khua chung ah hom kan um ngam lo ti an um ko cu Olivia ti zong num ko cu. A zammi cu Peter Thang le Timmy Ṭhun le Van Thawng Pein zam ko cu. Kahen nan supporter pawl zong hi biatik hi chim kho na ralkap pawl zong nih cun supporter nan an supporter lei zong in van chi kahin ruahnak zong van cheuh ka duhmi hna cu a langpar nan si tikah US in um tikah hin thawng pakhat nan theihmi lawng hi ring hlah u la ṭha. Zeicah ti si ahcun thawng theih nan duh si ahcun a dik a fel deuhmi kha nan hel hna hau. Nan chimmi hi a dik lo pengmi nan chim tikah hin nanmah zong khi hmailei ah khin minung le rul a ton lo khawh si lo bantukin hmailei ah ai ton caan um ti lai le li na chim peng si ahcun life in li na chim peng si tu ahohmanh nih khin zumh um ti lo cu nangmah na miphun lila na hawikom na innpa lila nih an zumh ti lo si cun nang cu vawleicung ah nunchun ngei lomi si la cu thawngpang na dotthlet tik zongah a na chimmi kha a dik na dik lo ti kha minung pathum pali tal cu na hel na hau online na rel so so mi na rel so cu cun tangcheu ca kan cawn liomi tangcheu a hlan lio i lai ca kan cawn i haikung tang it mi sevi bantuk kha kan chuak kho cu zeicah ti cun ram leng in Thawng an van kan thenh tikah kan rem lomi pa nih a chim si ahcun duh lo ning bia kan mer khawh dih peng cio cu. A ṭhatnak zong kha chiatnak kan chim khawh cio dih cu. Cucaah cun mah kha thawngpa na dotthlet tikah hin vei ah a dik a fel deuhmi pali panga tal hi cu thawngpang hlet law mi ahhin cup a tlakmi bia hi na chuahpi lai ti zong van chim zong ka duh. Cucaah cun supporter pakhat na si ahcun minung pakhat chimmi lawng na zumh sual si ahcun khi zumh lonak he hmailei ah na biachimmi an chimtu lila khi a nih chuak lai ee, amah pa cu, mah nu cu ka duh tuk in ka ti khawh ka hlen khawh ti khi an tinak lam sal ah cu cah cun a ṭha lo. Thawngpang pakhat kha mi pakhat sin lawng hlet loin pahnih pathum tel cu chawn hna lo ma in khan ṭha tein bia chim lo ṭha ti kha ka hal i supporter pawl zong kan chimna ka duh. Nan chimmi khi fact check ṭha tein nanmah bantukin tuah huam si si la khi zoh chia bak nan sa ding si. A langpar in chimmi peng nai zum sia cun atu ka chim bangin haikung tang itmi saveh kha na tu tuanbia cu zeitindah a si ti sia cun haikung tang ah saveh it le a mit ku thawt tuk lo hai nih a tlak i vawlei cim ti le tli tli tli cu saram pawl dang zong chimnak le an tli pet cu kha bantuk paning na si cu. Donghnak siandaih nan phak ahcun ziah vawlei vawlei a cim taktak si ahcun ziah nanmah tiah van helter an va kal an va kir la ṭha te an va zoh ṭhan tikah hai ti kha si khi bantuk kha a donghnak ahcun nanmah nungzahnak kha chuak ti la cucaah cun thawngpang nan nan an a chimh hna tik zong hi a dik set le dik set lo hmansep masak hmansep to ti pathum pali tal cu ramleng lei zong kan si ah ramleng lei thazak pitu hna zong kan baya thawpang nan theih khawhnak dingah thawngpang dik nan theih khawhnak dingah ken pakhat long reference lak lo ken pahnih pathum tal cu hlet kho chiu lo ti ka mun chim ku dum Atu kan chim kan nolh ṭhan lai. Tidim ah, tidim peng ah ṭhengrian hawng phan le atu rekap ralkap sac ralhrang hong kai cum ah mi kha CB pawl nan kham tak la maw? Kham tak lo. Reverend Ngun Hlei Thang Hakha le Thantlang a huatnak lawng chim ding si lo cu. Atu biatak tein mino hna an thisen a liamnak le mino hna an thisen an pek cangmi hi kan miphunpi nih biatak tein thazaang kan chuah ṭhan i mi hi a pakpalawng sinak lo ding hi biatak tein kan dir ṭhan hna. Ramleng lei zong online in kan buai sawsawh ding lawng kan rian si lo kan chawva hin tangka tam deuh neimi nih kan neih tam ding kan thawh i tlawm deuh a neimi nih tlawm deuh in kan thawh ding kha a biapi mi si ah kan unim CNO CNDF kan ti ding si lo e ti ding si lo e mi hi A biachimmi khi kannih nih CNO CNDF ti hi vei ah a tlang in kan chim annih lebang cu Hakha Thantlang an ti tuah CNA hna hi Hakha Hakha ralkap an ral cu Hakha ta an ral cu Cawbuk ralkap ti hna do an ti caw salo cu kha bantuk kha lungfim chim an hau cu comment zong ah khin anni cu na theih ko na cu tlawmpal ah an kan thim ala zunari ai tila na thuak man ti lo hi ti long te khin min ti chu amma tu kan ri bu khin comment nan mang chu thei chiam mo le tu tena hin ralhrang an rakai mi kan kham tina de hin CBA CBA CNFA, CNOA, PDF zo le ne kan ti ding silo. Kan Chinram ah a rak kaimi ralhrang khamnak ding ah hin SAC ralhrang he nai ko nang ba kan ti lo. Chim duhmi cu makha cu nai kan sopum hna nih a chimmi kan na theih ko la cu Atu dok aw Kawl ralhrang a hong kaimi lam a sialpiaktu ding ah CNF CNA puhnu hna cu anmah tu nih hin kai khawhnak ding lam an sialpiak hna ti dok ti tiang dok Sopum nih bia chim duh cu tuk hna u. Kha bantuk hruitu nan ngeih kha mi vanchiat dok nan si. Zeicah ti cun kha bantuk i CNA CNF CNA hi thisen nunnak zeidah a rian a liam cang CDF kong te hei chim duh ila usih lamang an soisel mi ka CNA si ruang mu. Mah sasat an nunnak liam cangmi ah Kawl ralhrang mah le mah dohnak maw an nunnak liam. Mi zei dohnak ah thlen nunnak liam. Mi zei mi zei mi zei dohnak ca thla kum som thum kum som thum le kum ruk leng hriam an tlaih cang sian hi hi makha tuak lo to ko atu ten ralhrang rap kai mi zong ah a vai ah sian e ni lam nan sial piak hna ti bantuk in ka ruat A bantuk hruaitu ngei cu mi vanchia tuk an si. A then zong themmi lo ṭha. Naite ni nan ralbawi hi bantuk hna kha lungrualnak a chuak khomi si cu. Khattalei bom van thlak ah CNA nih CNA nih CNA nan puh hna cu. Ziah Victoria Camp Victoria Camp bom a thlak ah khan Chibi ka na puh ni hlah ma zei. Phundang kan chim si cun CNO CNDF thazaang petu zong hi nan lungthi ngai nga hiang. I huat nan duhlet i nih an na chimhmi hna pati thluak ngei nan si bantuk in ruat ruat pa u la ṭha.

CNA ramchung ti zong um lo, CNDF ramchung ti zong lo, PDF Zoland ramchung ti zong lo, Chinram kai mong tim su. Khoika thimnak kan tuah la ti zong an i tim lo. Thimnak an tuah khonak ding cun Chinram ah thimnak he tuah kho si ti do ko lam an van sial le an van pah thluahmah nak si cu. Cun mino hna zong nih ramleng mino si zongah, ram chunglei mino an si zongah kan ṭenh ngaingai hna. Tutan ah CNA a zaam minung pathum Chin det ni timi kha kaan minung na vun tam ee. An zaammi si lo ti kha kaan thawng men thennak ka duh. Cucu zeidah si ti si ahcun Maka a zammi kha Thantlang peng an khua min zong kan theih ko hna. Minung pahnih an si, pathum zong si lo. Pahnih an si. Zaam si loin sikan kan zul kho ti lo. Eidin kan celh lo. Ralkap cu eidin a har caan um. Ral an tuk lo bang cun nihin hna rawl ei lo um. Eidin kan celh ti lo. Policy tangah an ṭhuttir kholo zongah ruangah makha kha a chuak mi si. An chuak i an ralbawi an thei ko hna. Sihmanhsehlaw an tlunnak i Maka khan CNDF CNO thazaang petu sinah an va phak ruangah khan biaping palo in Chinnet sinah an tial i an pek i Chinnet pa nih pingpalo huatnak in a ṭialmi si ti kha ka hen van i theihter hna ka duh. Minung pahnih in si, pathum an si lo ti kha ka han van chim van i chimh hna ka duh i Tuten ah meithal cu ni nikhat cu a puak lai i a puak te lai. Mah le mah tuak hmanh u, CNA kaan nan van ṭial maw cu CNA hi Chinram a buaitertu ti hna nan ti cu khah. CNA nih mizei phu ralkap an dir hlan ah thla Chinram ah buainak a um. Um lo um lo timi kha van na thok dap manu. Van na check manu. CDF Falam ti nan dir leo ah CNO CNF CNDF tian nan pek leo ah khan buainak um lo. MDF nan dir hlan ah buainak um lo. Chinram mizei la buainak thok masa. Sianinn i buainak tu hmasa. Sianinn i makha hlan nan dir hlan ah dir ko. Buainak bal tung lo chin ram ah. CDF Falam ti in min pek nan tim lio ah khan buainak um maw um lo. Zei hnu thlabuainak um CNO CNDF ti ner nan duh i Falam peng chungah miphun zahngiat, ngon, khualngo ti bantuk ummi kha hriamtlai in kanmah pengtlang in kanmah pengtlang miphun pakhat kan sinak dir kamh ve nak dingah dir an i timmi nan thlauh na nan dirmi nan dir ahcun tiin hriam namnit nan tuahnak hna ruangah dawk a si cu. Makhan hnu in buainak ai thokmi si. Kan ram chungah lut hlah u. Kan ram chung kal hlah u. Ti bantuk. Nan sipaw rang le nan upa pawl nih kha bantuk ruahnak an ngeih ruang tu buainak chuahmi si. Atuten ah Chin le Council meeting an tuah lio ah Peter Thang le atu ralkap nih thimnak an tuah i ai tella kan ti lengmang ai tella lo tiah nan aupi lengmang mi nan pupa kha John Thang kha atu thimnak lut cang lai. Makha atu hi ruah dingmi cu nan pupa nih hin zeidah thimnak he caan ṭha i lak ti si ahcun khah myo hlah vei lo nih CNF CNA hi Falam peng chung in control kho ti hna lai lo i nan pu no thengkap ning mu a ti dingmi Kha Falam kan mipi pawl keimah nan ka voh hau voh nan pek hau mi hi kawl ralhrang kan tan hau timi lei in a kal ti ti la cu theih ding mi cu mu mi hi a si ding mi cu zakhat ah zakhat si ding mi si Chin leng khong sil atlam tlin lo nak dingah khuarak khang tu kho Peter Thang le nan pupa John Thang le Peter Thang zong nih John Thang na timi kha hodah si ti cun na pupa John Thang kha cu John Thang kha mu nangmah cu Peter na se le ani kha John Thang se maka kha Aizawl ah Mindet le Kampalat le thlanglei in kan unau pawl kha hotel ah rawl nan dangh hna kha Chinlink Council dir khawh lonak ding in hi te zan hnih chung presentation nan tuah na le bia nan ruah na kha namma che tel men nan duh na na lo in meeting ah kal nan team bak lo na in mi hrok khal tu da to aizola meeting man kai ko peter thang le john thang meeting chung zong nan lutu lo ye meeting cha bial te kha namma ni na hel na le he te do ko mitin mitin sala ha kha than tlang ni non nok na tik na ti nan man nan ti na ka Peter Thang nih ti rihmi Peter Thang um lo zongah John Thang a hong la timi cu atu cu thimnak a hong um tak le Pu John Thang cu ralkap he Falam peng mipi pe me pek khawh ding cun John Thang cu a rak hmuh tak la cu nan van fiang ko lo maw ka chimmi Remlonak hi CNFC nih a chuhpi lo cu a chuahpi taktak tu hi ahodah a si? Nan, nan hruaitu pawl, nan lu pawl nih khan dakaw nanmah tu hi mi hrawkhraltu an nih khin si ti eh te ammah voih kha dakaw mi voih an pu peng le nanmah zong cu nan zumh peng caw. Peter Thang nih John Thang ra la timi cu John Thang a ra la timi cu a ra tak ko la. Falam peng ah ra la. Zei ah rat la thimnak lei nih cu party lei in ralkap hi a ra ko la. Falam peng mipi Falam peng mipi zeitin dah ti nya la ni hi tan ah Falam peng mipi zong nih khua ruah ding si. CNF-CNA hi ṭio le Rikhawdar le hiti bantukin kan ṭhawl khawh ti lo ti hnai lai lo caah kan thazaang nih phat lai a phak ti lai lo caah keimah he me ka pe u law me hi pe u law tiah ti te lai CN CNO CNDF zong atu nan na ri la tinak si cu makhakha John Thang ra la timi cu John Thang ca ra tak thon lai le Falam peng ah cun John Thang cang la tinak si cu phiang ka loma ka chimmi kalan che tha lo tuk ma rak ka zo tu na

mah tluk tak an soisel nan soisel nan thangchiat nan ule te nan thangchin na ralbawi te nih bom nan hel na kan rak kap pol ne da bong kho tung na nai te na pol ngo nan nan nam na nam ma ban tuk thluak ngai acun van thong tang zong kha tlei kho ding ni chu chu an tlei tung lo Ka hawipa Ngun Ceu nih ti kha a kingh in an kingh rih hna maw? Atu ralhrang kham lio i caanṭha hi bantukin nan zia ṭhit loin nan pu nan ule te nih Hakha Thantlang ti bantuk i kahnak kan thawk la an timi hi a khuam in zong Thantlang Hakha timi in chim ti hna seh. Rak chim ti hlah ula ṭha. Miphun huapi ral hriam a tlaimi pengtlang hrim tlai i ti ti van hro cia ri a dok zong chia lungfim ahcun cucacun tutan ralhrang kaimi biatak tein kan tan rual hau i kan dok ṭi hau CNF CNA ti um lo CBA ti um lo nan hriam neih mi nan thazang dihlak thawh biu thawh hna si bawm hna si kap ti hna si Chin ram luat nan duh kan duh ve ṭang ti hna si Kan ṭanṭi lo ruangah hin mino tampi thisen nunnak ruangah liam le kan ṭanṭi lo ruangah hin kan thazaang zong ṭhawn dingmi tluk in ṭhawn kho lonak a si. Hakha nan lak kho lo i Thantlang nan lak kho lo i zeikhiah vai soisel hau lo. Hakha an lak khawh lo zongah Chinram a luat kho lo, a luat lo nak si ko. Falam kan lak le Thatlang kan lak lawng na zan au tidim zong kan lak hau tidim zong kan lak hau Hakha zong kan lak hau makha dir min kha kana bawp ding mi tu kan rian si tu cu ral me kan tei hlan hi tek na soi kamma ni hun hma hi tek na chu na chu makha kha mi ruang kan ral kan tei kholong si pakhat nak apen hi nak supporting upa pawl zong kan ral rin hau supporting upa upa lutlai de pawl Tangka an thawh le an thawhnak in rak kuan hau sih. Kan nau le ti thisen nunnak an pekmi hi chawva kanmah nih rumnak ah kan men ahcun dohthannak an tikah ti thisen men cu a hang kha tuk le changkhat nei mi nih hi changkhat nei zong an zulh ti la an kha thei hau a cheukhat upa pawl cu kai humnak tuk la ti bak mi zong nan um nan dohthlennak seh min langhter taktak kan tu lo ruangah kan chim duh rih lo zeicahtiah cun kan tei tik ahcun mi hmai na khap te la lo dohthlennak a dih tekin ani cu tlaih in rengkun ah a ngei timi minung na na si ahcun dohthlennak tu lio ai cawkmi si mi thisen le nunnak in tlaih in na ai cawkmi na si sual ahcun ṭihnung bak mi si kha bantuk pawl ruangah khan atu kan dohthlennak zong hi a dernak si Chinram dohthlennak kan tuahmi a mu. Cucacun tu pinah kan ruah dingmi cu hmunkhat ah chokholtu hna zong thazaang petu hna zong hmunkhat kan ṭan i kan chawva he an thawhmi mipi nih an thawhmi he khah dothlennak an rak thokual lio ah an phawt tuk ṭung tiah atu hnu an der thluahmah thil sining bei mipi na fiang thluahmah cu chawva facang batu an ti le facang tu nak ding khur an caw mi khur caw nak ding pek mi kan ti meh khan na caw cang mi ah khin thak duh don to ko khor kuang nan phon chu khaban tuk kha ma khaban tuk um mi kha mipi nan thei chu akan an thei lo tin nan ru men la kha bantuk a tuahmi kha bantuk a tuahmi kha bantuk a hmangmi ruangah khan kan dothlennak zong a zawtnak se thazaang deng a si meithal kan cola na ti ko i meithal cuknak na piang ahcun meithal cu ko Meithal tlawk lo ee, nangmah nih inn le na lo ca, nangmah le na chungkhar ca lawng na tuak si ahcun mi thisen le nunnak in len te, chawva kawl i rumnak hmangmi nih sual na si ahcun kan naupa thisen, thisen nih an dawi te ko lai. Khakhakha philh lo ding si. Zumtu kan si fawn, biaknak lei in. Khrihfa zumtu kan si fawn. Cucaah cun ramleng ummi, ramchung ummi sporting vialte, CB vialte, tutan ralhrang tampi hong kai bia hin kan zapi tein pengtlang kan i soisel ding a si ti lo. Pengtlang a khua in kan ṭen i a kai dan kan thiam. A khua in pengtlang in miphun huap ah ralkap a ṭhawnter dingmi kan si. Pengtlang kan dirnak kum tling cang, a khua in kan dirnak tling cang. Kum a sau cang. Kan theih viar cawlcang ning. Zei taktak in dak in kal la hin ral kan tei bik la ti cu nan theih cio kan theih cio ding cang ko kan a fiang dih ko. Kan tonmi vialte kha fimnak si se law tu ten hi hnu tu hin kan ṭhawnnak tu si se law ṭang chin chin hau si ti kha ka han bat sawmnak ka duh. Thaizan ah ah CDF nih an tonmi thongthlak an tonnak kong an upa pawl nih thongthlaknak kong zong ka chim ṭhan rih la cucu zeiruang dah ka chim la CDF na soisel nan ka ti te men la ka soisel selo a dikmi chim hau a dikmi chim hau tangka ei muarnak kong le CDF pawl nikul le thong an thlak hna le biaceih amma leikap in ralkap leikap i biachim an sianh hna lonak kong zong ka chim la Zeiruang tlan chinter duh hna lo. Mi hi kan tu mi nan zulo cu kum kul thong kan thlak hna ti tiang bia an tiam ter mi hna dong kong a chim chim chim na. Tuten kan do thlen nak he mi tampi cu Kora hrang bantuk in kan um ve cu kan do mi bantuk hin li zong kan chim tuk supporter nih kan chim mi dang kan supporter pawl sin kan chimmi le kan pale sin kan chimmi dang khu upa sin kan chimmi dang mah ti viar ci tikah khin kan dohthlennak a feel viar cuca cun hmunkhat in tuzan ah kan van chim duhmi cu hmunkhat ah kan ṭanrual i hmunkhat ah kan thazaang kan fonh i kan chawva kan fonh tu hi a biapi cang timi kha ka van theihter hna ka duh a hleichel in ka van chim duhmi cu tutan ralhrang rak kai ni ahhin CNO CNDF thazaang petu hna le ralkap pawl hna nih kham lo i caan ṭha lak in CDF khual ngo le CNA Temhafo kahnak ding ah caan ṭha nan lak i Kali Myu hrawnghrang Khampat hrawnghrang hmun nan khuar nan khuar thazaang nan vai lak nan vai lak i nan rak kir ṭhan i ṭha tein luhnak na kianh hna an na kianh hna i hnu lei in tembonak kan tuk ṭhan sual si ahcun nan tuk ṭhan sual hna si ahcun mi hi cu a palh taktakmi Chinram a hmun chungah nan tuanbia tlau ti la lo nanmah si an o si an ti ap zong he nan tlaunak ding tuanbia a sak kho ti kha philh hlah u ṭha cucu ralring kan peknak hna silo i tuah hlau ti lo tuah hlau nan tuah lo ding kha kan duh zeicahtiah u le nau u le nau tha kan duh lo tian nan nu nan nu bu pawl nih delhi ah he tiah biakinn chungah bible cuput an au khon ṭung Meithal puah hmasami nanmah na fawn. Mindet le mindet nih tutiang ah CNA ngiamnak pakhat man tuah lo cu mifim an si cu. PDF zolen nih tutiang ah CNA a ngiar bal lo, biachia zong te bal lo. A chim bik tu hi CNA kong li thlol apu cem tu hi CNO CNDF le supporter le MDF mi lawng to ko CNA chiatnak manam ma pahnih phoih ni bak hi a chim bik tu ne si hriam nan tlaimi hi Chin miphun ca si lo in CNA huatnak ca khen hriam a tlai mi to ko nan lo chong chung nan lung phim phim lo de Cucaah cun lungkhat in tutan i ralhrang rak kaimi Chinram ah thimnak ding a tuah ding ai timmi ah a tuah khawh lo ding tuahnak khawhnak ding in lam ai sial cuahmah liomi ah phungkhat tein ka khamṭi ding kha timh ding si. Cu si lo i hnulei in tembo a tumtu lila hnulei in caanṭha rak lak i vei ah mah le mah pakhat na pakhat i dohnak ding le thisen na chuahnak a tuahtu kan si sual cun makhasin na thisen nih an zulh ve lai i a donghnak ah namah min a tlaunak le namah hruitu nan ngeihchiatnak cu ṭhan lai ti zong kha van chim tu MDF lei zong cia CDF mara he rem khawh ding kha ti mu Pakhat kha ṭha cemmi si. Pakhat le pakhat kan ral lengmangmi khi kan caah zeihmanh ṭha lo. Mi le mau hram ti si le ai tlai dihmi kan si. Mah le mah tha he, mah le mah thisen a thua lengmang he, kan biaknak le kan nunphung le kan sining zong nih duh lomi si. Cucaah cun biatak tein ai rem lomi zong rem hna usih law ralhrang doh ṭinak dingah thazaang chuah ṭi hna usih law kal ṭi hna usih ti kha van chim ka duh. Thaizan lei cu CDF nikul chung thongthlakmi kong le kum kul thongthlak dingmi an timhmi hna kongkau ka chim lai tu zan cu kha vial in si law a ka zohtu vialte nan cung kai lawm i ca zong ka van ṭial pah lengmang cang lai cu hlan ah kan i tong kho bal hna lo i kan thlah lonak sau i kan active lonak sau i mah tiang in comment tu le vei ah a kan zohtu zong nan um rih i nan rak nan philh lo na kan dawt kan alawm cucaah cun thaizing zan ah thaizing zanlei ah CDF ni kul chung thong an thlaknak le kum kul mi ni kul thlakmi na rim lo si ahcun kum kul thong kan thlak la ti tiang vuan in kan pekmi pa kong an pekmi hna kong kan chim te hala le tuzan cu makhat tiang kan ko se tuzan kai timmi rang ka cu ki ka chak lei chinram chak lei i ralhrang hong kai deuhmi kongkau kha van chim ka duh caah khan mu maka kong kha kan van ti mi si le kan pa le te zong atu zan ah ka chim sual mi fak deuh in kan miphun lungrual nak ding ah pakhat le pakhat supporter thazang kan pek ning si se pakhat le pakhat kawl ralhrang kan doh ning ah kan tan rual ning tha se tia fak deuh kan ti sual mi le kan hor sual mi nam si cun cara ka kuo la keimah zong ka pelnak ma cun ka pel ti kha ka chim ding kha ka rian si